igana katonyezi ibiri radio west radio best niho turi porogaramu shitama nkutebeze twagaruka orwa mukaaga oru na porogaramu yaitu kandi porogaramu egi neeba eri aha radio west buri rwa mukaaga Shaaha munaana kuza shaaha munaana n'ekicweka. Omu majuru ga puroguramu egi nimba ndi Anita Masika nka buriijo. Eri izooba naabareetera omugyenyi, omugyenyi w'omutaano nibamweta Fred Tumuhirwe. Fred Tumuhirwe abantu baingi nimubaasa kuba nimumumanya abandi timukumumanya bati ofu koosi nimba mutakumanya sitori ye. Fred Tumuhirwe abandi nibamumanya nka Masita Fred. aine emyaka ataano n'etaano nibamuzaara Buhasha A two ekyo nikyo kyaro kyabo kiri omu Ryengyerero Parish eri omu gombora eya Rurehe kandi constituency ni Ruhinda South omuri Mitoma district. Fred n'omushomesa akashoma obushomesa kandi obwo hati nakora obwa headmaster. Aine ebiti bingi other responsibilities ni treasurer wa head teachers. ba Mbarara City Nursery and Primary Head Teachers Association kandi agaruke aha ba Treasurer wa Mbarara Archdiocese Catholics Head Teachers Association. Fred aine omukazi, aine abaana, aine n'omwijukuru. Munyikirize tumwakire atugambire. Shutama nkutebeze Yesu. Shutama nkutebeze ahari igana katonyezi ibiri Radio West gamba mpurire.
Ebaruha Omutebeekanisi wa Puroguraamu. Abaatuhurikiize mwena nimbaramutsya. Mukama waitu Yesu naabakunda. Eiziina nk'oku baabagambira ndi Tumuhirwe Fredrick. Nangwa baingi aha kyaro nibaamanya nka Federco. Eryo niryo eiziina eri bakumanya. Kwonka ku naagiire omu bushomesa, baanyeta Masita Fred. Naarikunda kandi niryo nkukira kukoresa ahantu haingi na munonga nandi aha murimo. Mbwenu naakwakira Master Fred. Webare kunyakiira. Master Fred ogu n'owa nkahi n'oha? Ah, nyowe ninzaarwa omu kyaro eki barikweta Buhasha Etu. Buhasha Etu neeshangwa omuri Ryengyerero Parish, Rurehe Sub County, Ruhinda South Constituency. Mitoma District, Greater Bushenyi. Ah, Nkazaarwa ebiro abiri na mwenda by'okwezi kw'okubanza rukumi rwenda nshanju. Nikimanyisibwa hati nyine emyaka ataano n'etaano y'obukuru.
ey'obuto Ah, noobaasa kugyeta ey'obuto ninga ey'obukuru kwonka Nindeeba emyaka ngye eriyo ningitwara. Ninyesiima munonga eh, oku naazirwe n'oku naakuzire, ahi naarugire kandi obundi n'ahatahi naahika. Nkazaarwa omu ka y'omugyenzi Polycarp Rwakaikara, nkamama ekihumuro kirungi. Kandi akaija yaaturugaho rukumi rwenda kyenda n'etaano omu kwezi kwa mushanju. Na n'omukaikuru we, kandi obwa hati oriho maawe ekinzaara, omukaikuru wangye Mantilda Bamugamba, oine emyaka kinaana n'eshatu y'obukuru obwa hati. Yes. Mukama ayobe arikumurinda. Akimurinzire.
Nkazaarwa ndi ahagati y'abaishiki nangwa n'abatsigazi abu naakuzire nabo bakaba bakira kuba nibanyeta kinyaanyabishiki. Mbwenu okeepenaho. Yes, emizaano emingi ei naabaire mba ninkora ekaba eri ey'empangare, ey'abaishiki ahabw'okuba nibo naakuzire nabo, nibo naanyetsire nabo. Eby'okushoma owangye tibiratandikiireho. Nkakura natsya emyaka ikumi na gumwe ntakagiire aha ishomero. Otakagiire mu ky'okubanza otakagiire mu nasari? Yes, yes.
Obwire obwo enasari zikaba zitariho. Kwonka ku twa- ku naahikize emyaka ikumi na gumwe ahabw'okuba nyowe nkakura ndi omuriisa, tukaba twine ente owaitu, twine embuzi. nkakura tukaba twine entookye twine emyani so nyowe naamwera aha myaka mwenda ikumi nkaba naatandikire kunyuuka obwato kunyuuka ebitookye yesi nkaba naatandikire nyowe ndikuza kuza aha ishomero aha myaka ikumi na gumwe tariho murimo ogw'ekishaija ogu naabaire ntakora yesi emirimo y'ekishaija yoona nkaba nagyegyire mm, kandi abaishiki tindiikiriziibwe kwega emirimo yaabo mm, bakaba bariho kyokubanza ekyakabiri taata akaba takukyenda ku yaabaire ashanga naakwata nk'omusyo ninza kukwata ekyo kikaba kimbeera kyo
eh, so mbwenu naahendera ntarikubaasa kumanya egyo emirimo ey'ekikazi so naatandika eishomero aha myaka ikumi na gumwe P1 rukumi rwenda kinaana na gumwe naheza P7 rukumi rwenda kinaana na mushanju Tindayemereiremu eizooba n'enjura, kwonka omu bwire obwo okushoma kwaitu amaani gakaba gari makye. Kandi okagabwa otandikire okuzire. Tukaba abaana, tukaba nitushoma kuruga aha P1 kuza aha P3, tukaba nitutaasha aha mushanju. Hmm. Yes. Na P3?
Yes.
Then, mukiza omu P4, Kandi hati obwo mutandika kwija shaaha ikumi. Ninyijukaho tata akashaba orusa ku twatandikire kwija shaaha ikumi, ku zaabaire ziba mwenda n'ekicweka eza geemuzi ez'okuza kuzaana. Akanshabira orusa ow'abashomesa, nyowe nkaba ntaanza kuriisa. Kwonka nawe akatanguhi. Yes. Ati ngu iwe geemuzi zikaba zitari impotanti. Aa, owangye tiziraabaire impotanti. Kwonka ahi naabaire niinyekisasayizingira, nkaba nintambura orugyendo oruraingwa kuruga aha ishomero eri barikweta Rwanja Primary School kuza owangye omu kyaro ni nka kiromitaazi nka ishatu. So okutambura orugyendo orwo rwonka ekisasayizi ezi nkaba mba ninzikora ahabw'okuba obumwe kikaba kyetaagisa ngu nyiruke kwenda kukwata obwire. Tata akaba atwimutsya kare shaaha ikumi n'emwe Reero na munonga okwezi kwaba nibusheesha nikusheesheraho, mwimuka ikumi n'emwe muze omu rutookye, muza kwombera orumwata ogu muraahweze, mugombere ogu mutaraahwezemu abaguruke bagutsige bagugombere omu kasheeshe. Eshi mukama Then nimuhweza. mwimuka ab'okukoma entanda bagikoma, akaabainurira- akaabainurira omu- omu- omu feezizi, ow'okuza kwenda amaizi agyende. Ow'okuza kukoma entanda agyende, ow'okuza kukora eki agyende. Owaamuheera oku yaabagyenda aija abakuratiire ati, Mukiri aha! Atutamu obwira okiba otakanaabire akooreka ngu noobaasa kunaabira n'aha mugyera orikugumizamu orikuza aha ishomero. Omu bwire obwo, yunifoomu kikaba kitari kikuru. Naambwenu nyowe purayimare yoona tindajwaire yunifoomu. Nkaba nyine ekishweta kyangye. Kwonka zikaba ziriho. Eeh zikaba ziriho kwonka kitarimu maani. Okoshanga nk'eishomero nka kota kimwe kya kana, abaana nka makumi abiri na bataano ahari igana nibo baaba baine nka yunifoomu. Fiizi mukaba nimushashura zimwe? Fiizi zikaba ziri esente nkye munonga omu bwire obwo. ahabw'okuba obundi chansi y'okukwata aha sente tukaba tuba tutagiine, akayeshashurira. akayeshashurira muzeeyi kwonka zikaba ziri za nkumi ishatu za nkumi itaano Um, naheza primary Eh, kwonka omu kugiheza hakaba hatariho kakaito ngu tukaine omu bigyere Ino enkaito mukamujwera aha kiro kikuru ninga ekiro kikuru tukaba tutaziine abamu Naanye nyenka nkaba ntaine nkaito ahabw'okuba nyowe enkaito y'okubanza ei naabandize kujwara nkagigura ndi omu siniya ya tu. Ka yaabaire aine sente muzeeyi ogu akaba naazitayo? Muzeeyi wangye, muzeeyi wangye owaabaire aine omwete gw'okushomesa munonga akaba ari maawe. Tata okushomesa akaba atainemu mwete mwingi. Kwonka maawe we niwe yaabaire yamutamu omutima ogwe. Nangwa yaahika aha kwikirizana nawe ati nooza kujwara na busha ati kwonka abaana baza aha ishomero mm. kandi maawe yaakikiriza so
yes nikyo orikureebera naarabira omu primary yoona ntiine uniform so mbwenu akatakiine maani mingi mm. n'obu araabe yaabe aine akasente so nk'enkaito eka etari purayoriti ahabw'okuba nabwo omujumire omu purayimari shi obwo waashanga bashanga oine yunifoomu manya enkaito bakaba nibagira ngu neeya panka ahabw'okuba na n'abashomesa abamwe bakaba bataziine baine za rugabire so mbwenu enkaito kikaba kitari kintu ky'amaani kya buriijo ky'okushanga ngu okiine. Niinyijukaho ku naatandikire kukura aho Naagiire omu za pisikisi, enkaito za taata nkatandika kuzeegyeramu. Mbwenu we ku yaabaire obumwe kibaire nka sande, yaaza nka kugaaniira na bagyenzi be nk'aha kabaara, nyowe enkaito ze nzikwata nzitamu emyenda, nzishoshoorekamu, naanye ntambura n'enkaito nza aha kereziya nza kushaba. Omu bwire obwo bwona nyowe nkaba ntabyama omu farasi, farasi egyo ekaija bwanyima nyowe nkabyama omu farasi naheza siniya ya kana. Oku twabaire tutebeekanisa tukaba twine emifaratso yaitu turikugitamu obunyaatsi obumwe oronda omushojwa ogutaho aha kitanda ki waateera amahango sayidi na sayidi otaho Tukaba tutaho emiingo, nati nimara kukikora gye bagira ngu nkikore. Ebitanda ebyo nibyo twabaire turaaraho, batuteeraho ebitooma, tweshweka obumwe za gomosi, za mukade nainga obumwe ebitambi. Nikwo twakuzire tutyo. so ku naaheereza ekya mushanju Naza omu secondary. naaza omu siniya Wihayo Maxine.
Nya- naihayo makisi ezi neihireyo niyo second grade yangye ahabw'oku okushoma kukaba kuri kukye tukaba twine omushomesa ogu Ishomero lyona. Mm-mm, P7 P7.
arikushomesa subjects zoona Eh, kwonka mbwenu twaza kugamba amazima ebi yaabaire naakyenga gye bikaba biri bibiri byonka then ebindi arikugyezaho kwenda ngu eizooba rirenge ahabw'okuba akaakigyenderera ebi ebi atarikumanya obumwe mumara n'ebiro nka bibiri ninga bishatu mutashomireho ahari ekyo Nigira ariyo naaronda ebi araashomesa. yes
so mbwenu nikwo twashomire tutyo ekya mushanju tukakiheza naaza omu siniya nyakishojwa siniya secondary school rukumi rwenda kinaana na munaana. Naatandika siniya waani, Ruhanga ekiconco ki yaabaire ampiire, naatandika ndi omwebembezi. Bandonda nka kiraasi kansara Kasha obwire bukaba n'obwire. wa siniya waani.
Obwire bukaba n'obwire kandi muzeeyi kaza yaaba nakwenda omuka. akaba nanyenda omuka muzeeyi kwonka ku naakire naatandika n'okushuubura Omu kushuubura nkaba ngyenda na bagyenzi bangye tuza omuri Rukungiri harimu omwanya ahari omwanya ogumwe nibagweta Bikurungu akari akatare ka Burwakana. Hariyo n'ogundi nibagweta Bwambara akari akatare ka Burwokubanza. Kandi oine kushoma. Kandi nyine n'okushoma. Kwonka kikaba kikworeka ngu nimbaasa kwosha orwakana, tusimbura omuka owaitu shaaha itaano z'ekiro turikutwara ebihimba, turikutwara amashaza, turikutwara enkoko, turikutwara amahuri, turikutwara ebitookye. Tusimbura shaitani ogwo ekiro twekoreire aha mitwe yaitu tutaine nkaito omu bigyere turikuza bikurungu owabikuteiremu ebyo noha nyine ba- aba- abatsigazi bi naakuzire nabo titwe twatandika kushuubura akaroho akatare kakatandika owaitu ndi omu p6 kubarakweta ati nangwa bakaketa bagarame kwonka obwire obwokutandika Tukaba tukeetsire twimukye maketi. Nkabaija bwanyima ku kaatandika, abantu baahindura eiziina baakeeta Bagarami. Mbwenu ako katare nkaba ninteekamu obubanda, nikakora buri Rwakabiri. Na hati ako akatare kakiriho nikakora gye munonga. Orikweega, orikuteeka obubanda, orikuza omu butare obundi. Yes.
Ndikukora ebyo byona. Nkaba tusimbura shaitaano ogw'ekiro. turikuza kutwara eby'obushuubuzi omu ebikurungu tukaba tuhikayo eshaaha ibiri z'akasheeshe ekiro kyona turaara nitugyenda
ekyo kiro wakiita tiwayega eryo rwakana rukaba ruba rwafa nkamba ntegire kashe o- okaba o- o- obaasa kushoma orwakataano orwakataano nzayo nshoma Murugaruka murugayo muhika omu ka ekiro. Tukaatsimburayo shaaha ishatu ina z'akasheeshe, tuhika omu ka shaaha emwe z'omwabazyo. So twapakasa mpora mpora hataho ku naagiire kuza kuhika omu siniya ya kabiri, hati niho naaboneire enkaito y'okujwara. Abo abaana abu wabaire nooshuubura nabo bakaba nibeega?
Abaana bo bakaba batarikwega, niinye naabaire niinyega nyenka. Nangwa naamanya okushuubura ebitookye, eby'okutwara bikuru ngu n'ebyo bihimba, tukaba twihayo n'endiijo mishuuburo. Hati obwe tugaruka twija twekoriire, twija n'omugusha n'ebindi bintu ebyabaire biine akatare, hati niitwe tureeta mitooma. Hakaba hariho akatare k'orwamukaaga k'omu bugando. Hati naitwe kandi tuba niyo twatwara. Mporampora eh, narugaho nashoma ku nakiri omu siniya kashatu muzeeyi yenda kunyima esente Ngu kwonka nyowe nkaba nareebire value y'okushoma. y'okushoma Asha- obu na- natandika kuteekana haragi nyowe nkashuuburaho ebitookye by'embiire kuhaisa tukaihamu amaarwa tukata tukateeka waragi nyowe nkashuubura waragi Obwo ori student ndi then. situdenti fiizi muze yakiburabura kugishashura nyowe nkwata aha sente ezi nshagizemu omuharagi Ngi, ngiguza, manya nshashura. Kwenda kwena ngu ngumizemu nshome. Kwonka ahabw'okugira ngu ku naakugambira nkaba nyine ekicuncu ky'obwebembezi, ku naakira omu siniya ya kashatu, naija naatunga omugisha gw'okuba chairman wa Students Council. Waaruga aha bwa class counselor wa- Naaruga aha bwa class counselor, naaza aha bwa chairman Students Council. oba noojumira nka ijuba.
Nkaba ninshomera Nyashuro Secondary School. nkanza omu ofisi ya hedimasita turikuza kugamba aha by'obwebembezi kwonka ntunga na chansi y'okusheyaringaho nawe ebi ndikurabamu so eishomero rikaba ritaine enshonga neyokwosha okaza omu omwami tumuherwe luisi niwe yaba ari hedimasita waitu obwire obwo yaija yanyetegyereza ku naabaire mushoboorora ebi ndikurabamu nahi ndikwiha fiizi Aha kahi- tukahika omu siniya ya kana fiizi yaginyihaho aho aha muheru aho Muzeeyi yayangira kimwe kushashurwa. omuzeeyi yaaremwa
mbwenu ku twaha ku naaherize siniya ya kana naihamu makisi ezi naihiremu zikubaasa kuntwara kushoma obushomesa kwonka nkaba ntakubwenda tinkakubiiha Nenda kubuuza was it your dream?
Ah, eka etari dream yangye ahakurugiirira omu purayimare ahi naabaire ndugire Mm, orikura omushomesa turikuraba omwe. abashomesa oku baabaire ba- bari batwaza Ni kimwe omu bintu ebyantamiisa okunywa amaarwa tinkukunda kunywa amaarwa kusinda e- ebintu by'okusinda ninkyanga tinkukikunda ninkira kukunda kugambira banywani bangye omuntu onywa o- obanza omanye ekigyendererwa ky'okunywa amaarwa waana onywa amaarwa omanye ku eraabe eri socialisation ekikubaasa kukureetera waashoshorayizinga n'abandi nigaingana ki Ku eraabe eri egiraasi emwe ahabw'okunywa akaharagi, akanywa kata ataahe. Ku oraabe noobaasa kupaakinga kandi okakanywera omuka, fayini. Ku oriyo noonywa ecupa zaawe za Guinness, ku ziraabe ziri ibiri ezikuheereza oturo, ku oriyo noonywera oturo, mbwenu okoma aho. Mbwenu egyo control niyo nkira kuba ningambira banywani bangye, bagyenzi bangye ahabw'okuba muzeeyi aba kugira ngu akaba nanywa amarwa nana abashomesa abatushomiize akuteera embuuku akuteerera nka busha kwonka ohurira nanuuka amarwa omwe noreeba ngu yakuteera okusha ngu asinzire kandi obu mbwega ari namazima omwe no- nakura ninyanga ntyo amarwa noba naye ninteeka haragi yes noba naye nahi ningashuubura kwonka nkahendera ntagakunzire kandi tinkuga enkaraginga ahabw'okuba garimu challenges nyingi effects zaago Ni nyingi aha magara gaitu kandi nangwa nana embeera z'ensi egi.
Hati ku naherize siniya kana, hati muzeeyi yaagira ngu aine ente ze, aine embuzi ze, aine eitaka rye, niinye mutsigazi omukuru
naayenda ndonde omukazi nshwere reero nawe naayenda kureeba omukamwana n'abaijukuru. Naareeba okushwera nkanteganisibwa ndikureeba bagyenzi bangye abamwe bakupakasa oku n'oku, oreeba ari nk'oti arikwehwera gye omu bintu ebi yaabaire aba naakora. Oreeba eka ye ataagibaisaho gye, mbwenu oreeba erimu neerakinga abamwe abaana oreeba batakuza aha ishomero kandi nyowe nkakura niinyenda mbwenu ku ndizaara omwana ashome. ahike ahu ashemereire kuba naahika. Mbwenu muzeeyi twabura kwikirizana, naaza omu baatata ento, naaza omu banywani be, naacwitsa emishango, baija baashutama nawe, mbwenu aha muheru aho yaashusha nk'owaakikoresa ekiniga, yaakiriza ente emwe eka eri enyena akahogo ningiijuka gye, yaagimpeereza. ngu mbe niyo naaguza naaza kushoma kwonka ntarumubuuza omukazi mbwenu ebyasigara nyeshwerere namugira ngu tikiine enshonga nabariya baagira ngu nookibaasa ekyo nti mazima tikiine enshonga ninyijuka ente egyo nkagiguzamu shiringi emitwaro munaana emitwaro munaana niho naaguzire omufarasi gw'okubanza niho naaguzire keesi y'okugyendana naakwata omuhanda naaza bikungu Primary Teachers College, naatendekwa obushomesa kumara emyaka ebiri. Twafuna Master Fred. So, ku naaherize nti koregi omu bwire obwo tukaba nituheeza okwezi kwa kana, rukumi rwenda kyenda n'ena, okwezi kwa kataano, ebiro bibiri, naabona omurimo. Naagubona omuri Kajara, Ntungamo. ntungamu. Omu bwire obwo niho haabaire bashaziremu disiturikiti ya Ntungamu ahabw'okuba disiturikiti ya Ntungamo bakagisharaho kyenda n'eshatu bakugishara ahandi bakugishara ahari Bushenyi na Mbarara so naaba niyo naatandikira okukora omurimo waafuna ogwa gavumenti Naaf- omu bwire obw'okushomesa okubona omurimo gwa gavumenti kikaba kyorobi bakaba babategyerize ahabw'okuba abashomesa bakaba batariho bakaba bari basi nyowe ku naahikireho nti bampeereza appointment ya LLT, Licensed Teacher, ahabw'okuba nka results zikaba zitakaizire za grade three za teacher, mbwenu nyowe bampeereza obwa license, bampeereza license y'okushomesa. Omushaara gwangye gw'okubanza, appointment yangye y'okubanza ekaba neegamba omutwaro gumwe, enkumi itaano na shillingi ina. Nizo sente ezi naatandikiire kukora. Kandi tikugira ngu zikaba ziine value mpango eri aho ahabw'okuba empare ezi twaba nitujwara obwire obwo woka zikaba neegura shiringi kenda za tayidi zi zikaba nizigura omutwaro gumwe n'enkumi ibiri. so okaba nookorera Mwenu- omushara gurikugura empare emwe E- e, oku- Mbwenu shi bwo okagura empare emwe n'ebindi bikuzooriire amaisho anti because empare eka eri gumwe n'enkumi enkumi yesi gumwe n'enkumi ibiri nikimanyiisa ngu waatsigazayo enkumi ishatu

Obushomesa bukaija kugira value rukumi rwenda kyenda na mushanju haaheza kutandika UPE. Twaruga aha mitwaro ena na kashanju twaza aha mitwaro mushanju n'enkumi ibiri. Obwe nibwo abaana abaabaire baine na za first grade aha O-Level, baatandika kushoma obushomesa baareeba sente baareeba ziija. sente hati zaatandika kukanya nifakita ku baaherize kutwongyeza bati naapuraaninga kuza kushoma diporoma rukumi rwenda kyenda na munaana na mushanju naatandika diporoma ku naatandikire nte okushoma diporoma nkatandika kyenda na munaana kwonka obwe obwebembezi bwangye sikirizi zangye z'obwebembezi

naaba omugaiga naakura naaba omwebembezi akaagira akasente akaayeyongyeraho hmm. ku naatandikire nti diporoma kyenda na munaana hmm. burikusheesha ziri kyenda na mwenda naatunga apointimenti eya keyateeka nka hedimasita ori grade 3 ndi grade 3 so nkashomesa emyaka etaano omwaka gwa mukaaga naaba hedimasita Kwonka emishuburo yaawe eri oka- okaba wa- E- emishuburo eri eyo nkahika nagikwasa ahansi ku naabaire tikya Mm, mm, ahakuba bikaba biri against. yes obwire obwe nka ntakibubona kandi ojuke naruga n'owaitu Mm, waza owaitu ahansi endi. mitooma naaza hati ntungamu mwenu tibyakwatagana hati egyo omushuburo nagita aha rubaju naconcentratinga kushomesa Hati so twahika- bantwara omu bwa headmaster omu ishomero ribakweta nyakika primary school ntungamo eri omu ruhaama so naakora nka keyateeka hedimasita omwaka ogwa kyenda na mwenda ndikushoma omwaka gw'enkumi ibiri bampeereza apointimenti y'okuba hedimasita gureedi fo
omu bwire obwe hedi ticazi tukaba twine levozi ina gureedi fo gureedi tiri gureedi tu na grade 1 ezo levels zoona zikaba nizimanyisa akasente so grade 4 niyo yabaire nekirayo grade 4 niyo yabaire eri ahansi na n'amashomero nikwo gaabaire gaine grades ezo zoona so ku waaba otunga appointment bakutwara omu ishomero rye eri orikukorifayingira grade 4 bukaba buri obushomero obukye obu abaana igana ataano magana abiri obutarenga nkaaho so ku naaherize kutunga appointment nka headmaster grade 4 banyiha omu ishomero nibaryeta nyakika ahabw'okuba rikaba ririhango ryo ry'omu baana runaana bandeeta bangarura kajara banta omu ishomero eri bakweta katome primary school rukumi ntu- enkumi ibiri na gumwe naaba headmaster w'abaana magana abiri. Nitubaasa kugyeta dimoshoni kwonka sikeeri yangye ekaba eyongiireho. Eishomero eryo naashutama naarikora kumara emyaka ikumi n'etaano.

primary school omuri rwashamiire kwonka katomi nka atsigayo hakiri abaana rukumi na bibiri kuruga aha baana kuruga aha baana magana abiri
ahabwa omujinya ogu nagizire na bagyenzi bangye abu nabaire ninkora nabo twari butuura twari hamutindo gwa hansi twarita ahaiguru na hati rikiriyo ndinda. nkashanga hariho karasirumuzi itaano naatsigaho karasirumuzi ikumi na munaana
wakikora ota Eh, nkankora mobilization tukora za fundraising eh, abazaire tu- tubeeta tu- mbwenu twaganira n'abazaire twarugaho twahika aha leve egyo so naza st francis namarayo emyaka ku nabaire ndi omu mwaka gwa kana Hati nikwe kutunga eshuubi y'okuza kukorera Mbarara. Hati naanye naatayo apurikashoni zangye kwija Mbarara. Enkumi ibiri makumi abiri twaza omu lockdown omu kwezi kwa kashatu. Ku twagiire omu lockdown, hati aho niho haabaireho purosesi y'okunyeta omu intaviyu omuri Mbarara. Nkakora intaviyu omu bwire bwa lockdown. nkatunga appointment omu lockdown posting bakazimpa hakuza kwigura P7 okwezi kwa mwenda enkumi ibiri makumi abiri niija mbarara banta omu ishomero rya Uganda Martyrs Primary School egi eshaaha ahi ndikukorera nyowe ku naakuba ningaruka omu kakyenyuma enkumi aha muheru gwa rukumi rwenda kyenda n'etaano ahabw'okugira ngu tindayegire mirimo y'okukora ekiyungu munonga nateganisibwa nagira ngu mwene ekirikuba solution enungi ey'okuherurukayo n'okuronda omukazi nkataasya
muzeeyi akafa ntakataahize ebiro ashatu na kimwe eby'okwikumi n'ebiri nkumi rwenda kyenda n'etaano
naatatsya
omukyara wangye Oliver naamwiha kajara aho shooko
so naamutwara kuruga obwe tutambwire hamwe omu rugyendo orwe twazaramu abaana mukaaga abaishiki bana Nibwo naabandize naaherruka n'aboojo babiri. Ahi ndikugambira first born yaaherize kushoma kandi tukamuhingira aine akaijukuru, aine akaishiki kato amanya kariyo nikari omu by'okucuuka ninteekateeka bakeeta Eriana kari omu mwaka gwa kariyo nikakora omwaka gwako ogwakabiri. Ow'okumukuraataho Eh, Katusiime Rita nawe akaheza yunivasite 2022 enkumi ibiri abiri n'ebiri Rita waabatwara. Eh, okuba kurataho Katusiime Bonita nawe aherize diguri ya masiti omwaka ogu gutuherize enkumi ibiri abiri n'ena Abantu abo batwire Master Fee. Um, omwishiki wangye eh, Katusiime ah, Ka- kangume Bridget Niwe fourth born agiire omu senior six standard high school zana kampala Eh, then n'omutsigazi wangye agiire omu senior ya kashatu atuhirwe roderick ari st josephs Eh, bucura bwangye aine byona eh, bonaventure mwine aha uganda martyrs agiire omu p7 omufaza w'eitogo yes Mbwenu nikwe naatambwire ntyo eh, omu bwire obwo bw'obushomesa obu twatandikiiremu bukaba bugumire okugura nk'ekibanja bikaba biri amaino g'oruguru okwombeka nk'akaju bikaba biba gari amaino g'oruguru kwonka mporampora omu kugumisiriza twarugaho twakora twakora kandi ebingi twabyehikize Mbwenu okurugi- okurugiirira oku oyombekire karu ya Yahwe egyo, Yes. na- na kurugiirira aha bigendererwa bya puroguramu yaitu egi, ab- aba- omuntu n- o- ori aheeru oku otuhuriire, Mm. okaabaire noomuheereza akahaburo ki okureeba ngu nawe yaahika aha kitiinisa eki ohikire? Mbwenu nti- ntakagambi ntakahaire kahaburo, nangenda kukumanyisa ngu ku naaheerize kuba Hedimasita Gureedi Tiri naapaswinga bacarazi diguri so naanye naagira ngu ntunge diguri omu ka yaitu naanye naabanza naatunga diguri Niiwe. nahabwekyo naanye nibakimanya Oine ngu niinye ekyokubanza. naakibandizeho Eh. so mbwenu Ekindi eki naanyenda kugambira abaturikiize, tata ku yaaherize kufa, naatekinga apu risiponsibilite y'obuzaire, naareeberera maawe, na barumuna bangye babiri, na munyaanyazi omwe abaabaire bakiri ahansi barikushoma. Abandi banyaanyazi bakaba baashwirwe, kwonka abo abaabaire nibakishoma, naatekinga apu risiponsibilitizi kandi nkabashomesa baagira revo ei baahikaho. buri omwe omu muringo gwe so mbwenu kimwe omu bintu ebi ndikuhabura aba- abaana b'erigyenda eminyeeto yaitu n'abashomesa bari aheeru n'abashomesa abatuhuriire ekintu ky'okugumisiriza aba hati baine sipiidi nayenda ku hariho hariho omuntu akwitse esimu ya miliyoni emwe n'ekicweka nawe nanda agikwate yaba hariho omuntu navuga motoka nanda nawe arara agivugire yareeba omuntu ayombekire enju nungi nawe nanda arara agyombekire omu bwire obu twatandika kukora itwe ekigambo rooni kika kitariho kandi abashomesa bagwire Ka- konka kuruga nka kyenda na munaana na mwenda aho nibwo ekigambo runu kyatandika kuhurirwa batandika kureeta ah, school- ah, nanka ni salary loans z'omwaka ogu gumwe kutwabanziza omu nkumi ibiri bata aha nkumi ah, bata aha Myaka ebiri. aha myaka ebiri kutwabanziza omu nkumi ibiri na za munana bata ahari ita- aha myaka etaano mushanju omuntu nakoreka ngu naza kuriya roni y'emyaka mushanju N'obumwe eki yaagura omu myaka mushanju aba yaagarukire kukiguza aha bwa rooni kumuza omu maraka ahabw'okuba nikimureetera yaakora mart borrowing ninga shi okurya oku n'oku ahabw'okuba akasente naatsigaho kakye katakumumara kandi ebindi bikwetaagwa sukuuru fiizi z'abaana n'ebindi byetaago ebi murikumanya omunsi omu. Mbwenu nkaabire ninkunda omuntu Obariirire akasente aku oine, obe niko waakoresa kandi ogyende sipiidi eringaniire. Kwonka waayoreka ngu byona nooza kubikora omurundi gumwe omu mwaka gumwe ogu waaza omu saaviisi, nainga ebiri nainga etaano, aho nihaija kurugaho kutomera. Webare munonga Master Fred. Webare naiwe.
okumpeereza akaire kandi n'abaturikiize mwebare kutuhurikiriza munonga kandi ninyongyera kubakunda kutsya ogu n'omurundi obundi obu turiishegarika kugaaniira tukongyeraho aho ahi twahenderera Ah, omugyenyi waitu yaba ari masita fred masita fred mwamuhurira em, okutandika kushoma emyaka ikumi na gumwe okaija okashuubura waragi okashuubura omugusha kandi obwo orikushoma kandi okukuzire. Ti kintu kyangu. Eminyeeto ya hati tinkamya ngu bataahi bangye nimukibaasa ekyo. Kwonka mwegye kurugiirira aha story ei yaatutebeza, kurugiirira amagara gye nk'oku yaagabaasize, naitwe nitubaasa kukibaasa. Tinkwenda ngu turenga ahu obwire bwaitu niho bwakoma. Kuhitsya Orwamukaaga orurikwija kandi n'ahabwa programs ezirikugumizamu aha Radio West, nimbashaba ngu mutarugaho. Omuheereza wa puroguraamu egi ninguma ndi Anita Masika okuhitsya next week. Shutama nkutebeze ahari igana katonyezi ibiri Radio West gamba mpurire.